Нэһилиэкпит бара олохтоохторун, ыалдьыттарын күүтүүлээх кэтэһиилээх Саҥа дьылбыт иһэринэн итиитик истинник эҕэрдэлиибит! Үүнэр сылбыт туох кэлэрин иһэрин бары бэккэ билэр буолуохтаахпыт күнүгэр сыл айанныы. Дьэ, ол сылбытыгар дьиэбитин хайдах киэргэтэрдий, тугу астыыргытый,

туттубат уонна алдьаммыт мал-сал бырҕыллыахтаах эбит. Саҥа тигр сылын көрсөргө сүрүн болҕомтотун мас эбэтэр тимир аксессуардарга ууруохтаахпыт. Ол буолуохтарын сөп базалар, декоративнай фигуралар уонна да атын дьиэ киэргэлэр. Дьэ уонна харыйабыт оранжевай, хара, үрүҥ, халлаан күөх Тигр курдук эриэн ойуурдарынан, киэргэллэринэн киэргэтиэхтээҕин оччоҕуна үүнэр сылбыт хаһаайына олус үөрэр. Саҥа сылы көрсөр киһи эбдигэр сүрүн болҕомтотун хайаан даҕаны бырааһынньыктааҕы столбутугар ууруохтаахпын. Настан билигин эрдэ толкуйдааччыгын дуу? Толкуйдаа. Холобура киһи хаҥаттан хаҥаны буолары хаҥа астын баҕарар дии. Ол оннук толкуйга Иннинэ киһи интернеттан, бүгүҥҥү үйэҕэ социальнай ситимнэртэн көрөн да остуолбутун арҕайынан киэргэтэн ас көҕөтүн астыыбыт диэн дьонтон тигрбыт адьырҕа кыыл буоларын быһыытынан кини эт аһы олус сөбүлүүрэрин онон остуолга эт бүрүүдэ хайаан даҕаны баар буолара ордук онтон кини вегетарианскай, корейскай уонна наһаа минньигэс бүлүүдэлэри сөбүлээбэт эбит. Онон дьэ остуол хотойорунан элбэх эт бүлүүдэ арааһын уурдахпытына сылбыт хаһайына ордук үөрэр эбит. Уонна бырааһынньыктааҕар остуолбут хайаан даҕаны аранжевай эбэтэр араҥастыҥа дьүһүннээх киргэтиилэх буолуктаахтар. Үүнэр сылга ситиһии кэлэрин туһугар курдук сүбэлэри туһаныахпытын сөп. Холобура, саҥа сылы көрсөргө хас биирдии киһи кумааһынньыгар саатар биир бөдөҥ харчылаах буолуохтаах. Оччоҕо кэлэр сылга эһиэхэ хайаан даҕаны үп-харчы, баай-дуол баар буолуоҕа диэн эрэниэхтээх. Саҥа сыл хаһаайынын сувенирын хайаан даҕаны Бу наада дьоҕуна кини сыл устата миэхэ араҥаччыбыт буоларын умнуман. Онтон бэлэх туһунан эдэр буоллахха, чугас дьоҥҥутугар хайаан даҕаны сыаналаах буолбакка, ис сүрэхтэн уонна туһалаах бэлэх буоллаҕына, кинилэр ордук үөрүөхтэрэ. Үүнэр сылбыт хаһайына олус сэрэхтээх күөл буолан, сылбытын ыксаабакка көрсүөхтээҕим. Кини сүпсүлгэни уонна наһаа сөбүлэри сөбүлээбэт эбит. Онон эрдэттэн барытын былааннаан, толкуйдаан, наҕыллык турбутун көрсүөҕүҥ. Үүнэр икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл илиҥҥи халандаарынан хара уонна халлаан күөх дьүһүннээх уу тигрин сыла буолар эбит. Саҥа дьылы дьиэ кэргэн тула саамай чугас дьон кытта көрсүөхтээх эбит дии. Бырааһынньык түүн тугу таҥнабыт диэн боппуруоска тохтуоххайыҥ. Бэйэ кэрэ сэбэрэтин истэрбэт гына тиэргэниэхтээх эбиппит. Таҥаспыт дьүһүнэ бирюзовай, хараҥа күөх, хара, маҥан, саһархай, хоҥор, хараҥа күөх, үрүҥ уонна кыһыл көмүс дьүһүннээх таҥастары таҥыннаххытына, бэлиэ хаһайына олус үөрүө. Таҥаспыт материала синтиэтика буолбакка, натуральнай буоларын умнубаппыт. Кэлэр сылбыт табылларын туһугар тигр тугу сөбүлүүрүн учуоттуохтаахпыт, кинини алы гыныахтаахпыт. Билигин астрологтар кэлэр сылга тугу сүбэлииллэрин көрөргүтүгэр ыҥырабыт.

Бүгүҥҥү тэттик сүбэлэрбит эһиэхэ хайаан даҕаны туһалаах буолуохтара диэммит эрэнэбит. Уонна кэлэн иһэр бырааһынньыктааҕы настырыанньаҕытын эрдэттэн сүргэҕитин көтөҕөн сылдьыыҥ, үчүгэй настырыанньалаах сылдьыыҥ уонна бырааһынньыкпытын наһаа үчүгэйдик көрсүөхпүт.